ýatlamaklaryna Türkmen halysynyň milli muzeýinde Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly otuz ýyllyk toýy mynasybetli Türkmenistan dost-doganlyk mekany atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrleriniň Türkmenistanyň senagaty žurnaly tarapyndan Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramasy bilen bilelikde gurluşyk we senagat toplumynyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işgärleriniň arasynda geçirilen Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ykdysady ösüşine biziň goşandymyz atly döredijilik bäsleşiginiň jemle-jemlendi ol baýramçylyk çärelerini utgaşdy. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly otuz ýyllygy hem-de Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli döredijilik bilen meşgullanýan ýurdumyzyň talyp ýaşlarynyň arasynda yglan edilen Edebiýat, dost-dogana köprüsi atly döredijilik bäsleşiginiň jemleri jemlendi. Onda döredilýän şertler mümkinçilikler üçin Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözleri aýdyldy. Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly otuz ýyllyk toýy mynasybetli Ýaşlar guramasynyň Köpetdag, Bagtyýarlyk, Berkararlyk we Büzme etrap Geňeşleriniň, Demir ýol ulaglary ministrliginiň ilkinji Ýaşlar guramasynyň, Demokratik partiýanyň Aşgabat şäher hem-de Bagtyýarlyk we Büzme etrap komitetleriniň, Aşgabat şäher hem-de etrap häkimlikleri bilen bilelikde geçiren çäreleri netijeli tarapdan häsiýetlendi. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, ýokary ylmy mümkinçiligi bolan, giň gözýetimli, maksada okgunly, innowasion tehnologiýalary dolandyrmaga ukyply, ýokary hünär taýýarlykly ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmekde öňümizde goýan baş wezipelerini durmuşa geçirmek Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň hem-de tebigy we takyk ylmy ugurlaryna degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýalaryny durmuşa ornaşdyrmagyň meýilnamalaryny ýerine ýetirmek maksady bilen hem-de ýaşlarda ýeňşe bolan ynamy terbiýelemek, şeýle-de bilimiň hiline garaşsyz gözegçiligi amala aşyrmak maksady bilen, Türkmen döwlet binagärlik gurluşyk institutynyň guramagynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň otuz ýyllyk baýramyna baglanyp, ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda elektrotehnika dersinden ders bäsleşigi geçirildi. Ders bäsleşige Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň, Türkmen oba hojalyk institutynyň, Harby-deňiz institutynyň talyplary sanly ulgam arkalam gatnaşdylar. Ders bäsleşiniň geçirilmeginiň esasy maksady talyplarda özbaşdak pikirlenmegi, özbaşdak işlemegi, çylşyrymly meselelerden baş alyp çykmaklygy öwretmekden, şeýle-de nazaryýetde alan bilimlerini tejribede ulanmaklygy başarmaga höwes döretmäge, öz intellektual ukyplaryny açyp görkezmeklerine uly mümkinçilikleri döredýär. Goranmak ministrliginiň Harby institutynda şanly Bitaraplygymyzyň otuz ýyllyk toýy mynasybetli geçirilen dabaraly çäre Dünýä syýasatynda Bitaraplyk ýörelgeleri diýlip atlandyryldy. Onda buýsançly çykyşlara uly orun berildi. Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk institutynda geçirilen dabaraly maslahat işjeň syýasat bilen tapawutlandy. Dabaraly geçirilen maslahat ýurdumyzda geçirilýän şanly sene, şanly Bitaraplygymyzyň otuz ýyllyk toýuna bagyşlandy. Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly otuz ýyllyk toýy mynasybetli Içeri işler ministrliginiň institutynda geçirilen dabaraly maslahat netijeli tarapdan häsiýetlendi. Onda aýdym-sazly çykyşlara giň orun berildi. Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly Otuz ýyllyk toýy, Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Serhet institutynda geçirilen dabaraly maslahat netijeli tarapdan häsiýetlenip, onda baýramçylyk mynasybetli buýsançly çykyşlara uly orun berildi. Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň otuz ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistan Bitaraplygy, dünýä parahatçylygy atly ylmy-amaly maslahat netijeli tarapdan häsiýetlendi.
Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şu gün, dokuzynjy dekabrda gündiz boljak howa barada Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny üýtgäpdirýän bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar, ümür bolmagy mümkin. Gündogardan teýleg sekuntda on-on bäş metre ýetýän şemal öwser. Howa gündizine on bir-on alty gradus maýyl, kenarýaka etraplarynda ýedi-on iki gradus maýyl bolar.

Lebap welaýatyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar, ümür bolmagy mümkin. Demir az günordan seli sekuntda dokuz-on dört metre ýetýän şemal öser. Howa gündizine sekiz-on üç gradus maýyl, günorta etraplarynda on sekiz gradusa çenli maýyl bolar. Daşoguz welaýatyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Ümür bolmagy mümkin. Demirgazyk günordan tegelesi sekunda dokuz on dört metr ýetýän şemal öwser. Howa gündizine bir alty gradus maýyl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp duran bulutly howa bolup, ümür bolmagy mümkin. Demirgazyk Günbatardan tel sekuntda on, on üç metre etýän şemal öser. Howa gündizine on iki, on dört gradus maýyl bolar. Ýurdumyz boýunça dekabr aýynyň dokuzyna magnit hadysasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, gyş paslyna howanyň derejesiniň üýtgäp durýandygyny nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berjaý etmegiňizi maslahat berýäs. Mähriban ildeşler, bulary berjaý etseňiz ýylyň islendik paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar şunuň bilen Watan habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşligiň özeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda Döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň Bitarap Türkmenistan atly kitabyndan. Türkmenistanyň Bitaraplygy, bu biziň mizemez gymmatlygymyzdyr. Durmuşymyzyň aýrylmaz bölegidir. Biziň baş maksadymyzdyr. Bitaraplyk türkmen halkyna parahat, asuda, bolelin we gülleýän durmuşy berdi. Bitarap Türkmenistan özüniň garaşsyz daşary syýasat ugruny saýlap alyp, öňe tarap ynamly gadamlar urýar. Türkmenistanyň her bir raýaty Bitaraplygy, parahat durmuşyň kepili, ertirki güne bolan ynam, rahat zähmete, bagtyýar nesiller kemala getirmäge, terbiýelemäge mümkinçilik hökmünde kabul edýär. Biz Bitaraplyk derejämiz hakyndaky jümleleri Türkmenistanyň Konstitusiýasyna girizdik, döwlet nyşanlarymyzda, Türkmenistanyň Döwlet baýdagynda, Türkmenistanyň Döwlet senasynda şöhlelendirdik. Türkmen Bitaraplygy Ýer ýüzündäki ýurtlaryň her bir ýaşaýjysyna parahatçylyk we bagt getirýär. Türkmen Bitaraplygy, bu parahatçylygyň ýoludyr. Biziň planetamyzyň ähli halklarynyň dostluk we doganlyk ýoludyr. Bitaraplyk biziň üçin durmuşyň ähli ugurlarynda amala aşyrylýan işleriň möhüm esasy bolup hyzmat edýär.

Salam berk mähriban ildeşler! Sag-aman oturanmysyňyz? Biz size Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna, maşgalaňyza agzybirlik, asudalyk, ähli alyp barýan işleriňizde diňe rowaçlyklara beslenmegiňizi tüýs ýüregimizden arzuw edýäris. Mähriban ildeşler, eziz watandaşlar! Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagalasy netijesinde ýurdumyzyň her bir günümiz taryhy wakalara beslenýär. Ýurdumyzda ähli pudaklar, ösýär, özgerýär. Ýurdumyzda medeniýetimizi, sungatymyzy ösdürmek boýunça-da hem maksatnamalaýyn işler alnyp balýar. Eziz watandaşlar, mähriban ildeşler, ynha, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň binasyny Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň döredijilik işgärleri bölümiň baş hünärmeni Ogulgurban Gaşlakow bilen ýazmagy makul bildik. Ogulgurban Başda akmaýyn-hä hemmämize mälim bolşy ýaly ýurdumyzda Berkarar döwletimiziň täze eýýamy Galkynyş döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagalasy netijesinde her bir günümiz toýdur baýramlara beslenýär. Şol baýramçylyklarda-da hem biziň medeniýet we sungat işgärlerimiziň öz aýratyn orny bar. Häzirki wagtda ýurdumyzda medeniýetimizi ösdürmek, ony kämilleşdirmek, Ony dünýä ýaýmak boýunça hem birnäçe işler alnyp barylýar. Ine, şular dogrusynda öz ýürek buýsançlaryňyzy beýan edäýseňiz. Sag boluň Mähri!
Elbetde, häzirki wagtda şu Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe medeniýetimizi, sungatymyzy, edebiýatymyzy has-da ösdürmek, dünýä tanatmak babatynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagalalarynyň netijesinde uly işler alnyp barylýar. Biziň medeniýetimizi, sungatymyzy, edebiýatymyzy häzirki wagtda bütin dünýä tanaýar. Türkmen medeniýetiniň, sungatynyň ýaňy bütin dünýä dolýar. Elbetde, häzirki wagtda medeniýet halklaryň arasynda dostluk köprüsi bolup hyzmat edýär. Munuň özi medeniýetiň, halklaryň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklaryny has-da berkitmekde örän möhüm orny eýeleýändigine şaýatlyk edýär. Ýaňy siziň özüňizem belläp geçdiňiz, ýurdumyzyň toý-baýramlarynda medeniýet-sungat ussatlary uly orun eýeleýär diýip. Elbetde, biziň ýurdumyzda toýlanylýan toý-baýramlary medeniýet-sungat ussatlarymyzdan üzňe göz öňüne getirmek asla mümkin däl. Sebäbi biziň medeniýet, sungat ussatlarymyz toýlarymyzyň, baýramlarymyzyň bezegi. Olar toý-baýramlarymyzy özleriniň aýdym-sazlary bilen, şeýle sazlaşykly tans çykyşlary bilen, şeýle-de ajaýyp tomaşalary bilen şeý dabaralandyrýarlar. Munuň özem toý-baýramlarymyzyň ýokary derejede geçmeginde şu medeniýet, sungat ussatlarymyzyňam goşantlarynyň barlygyna şaýatlyk edýär. Elbetde, medeniýet-sungat ussatlarynyň ýerine ýetirýän ajaýyp aýdym sazlary, olaryň ýerine ýetirýän sahna eserleri, şeýle ajaýyp tans çykyşlary halkymyzyň ruhuny has belende göterýär. Medeniýetimiziň, sungatymyzyň häzirki wagtda ýeten derejesi bilen, gazanan üstünlikleri bilen halkymyz bilen birlikde dünýä halklaryny hem giňden tanyşdyrýar. Elbetde, şu medeniýetiň, sungatyň dabaralanýan ýerinde hemişe agzybirligem, bagtyýarlygam, ruhubelentligem dabaralanýar. Çünki medeniýet, sungat, ol halkyň kalbyny joşdurýar, ylhamyna ylham goşýar. Şeýle-de olaryň geljekde has ruhubelent zähmet çekmeklerinde-de medeniýetiň, sungatyň hyzmaty az däl. Elbetde, häzirki Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe biziň medeniýetimiz has-da kämilleşdirilýär, has-da döwrebaplaşdyrylýar. Ony biz şu döwlet derejesinde geçirilýän çärelerde, konsertlerde has-da aýdyň görüp bilýäris. Häzirki wagtda geçirilýän konsertlerde döwrebap usullardan peýdalanylmagam, elbetde, şu medeniýet ulgamynyň işiniň kämilleşdirilýändigine aýdyň şaýatlyk edýär. Häzirki wagtda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň uly aladalarynyň, taýsyz tagallalarynyň netijesinde medeniýet, sungat, edebiýat işgärlerimiziň alyp barýan işlerine-de uly gadyr-sarpa goýulýar. Medeniýet, sungat, döredijilik işgärlerimiz döwrümiziň hem waspçylary bolup çykyş edýärler. Biziň aýdymçylarymyz, sazandalarymyz öz aýdym-sazlarynda döwrümiziň belent waspyny ýetirseler, Biziň döredijilik işgärlerimiz, ýazyjy, şahyrlarymyz, žurnalistlerimiz özleriniň ýazýan makalalarynda, goşgularynda, hekaýalarynda şu ajaýyp döwrümiziň waspyny, şeýle-de ajaýyp döwrümiziň many, mazmunyny giňden açyp görkezýärler. Elbetde, döwrümiziň waspçylary bolan medeniýet, sungat ussatlarymyza, döredijilik işgärlerimize Ýurdumyzda sarpanyň uludan goýulmagy, olaryň çekýän zähmetleriniň döwlet sylaglary bilen, hormatly atlar bilen, şa serpaýlary bilen serpaýlanylyp durulmagy şu döredijilik işgärleriniň has-da ruhubelent işlemeklerine, olaryň döwrebap kämil eserleri döretmeklerine uly orun eýeleýär. Çünki her bir halkyň ýeten belent derejesi medeniýetinde, sungatynda, edebiýatynda aýdyň duýulýar. Biziň şu Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründäki ýetýän belent sepgitlerimiz, gazanýan ajaýyp ösüşlerimizem medeniýetimizde, sungatymyzda, edebiýatymyzda has aýdyň duýulýar. Sebäbi. Ajaýyp döwrümiziň ösüşleri, özgerişleri medeniýet, sungat, döredijilik işgärlerimiziň eserlerinde aýdyň orun alýar. Dogry belek geçdiňiz. Ine, ýaňy siziň belleýşiňiz ýaly, bir haýsy bir halk alaňyzda şol halkyň medeniýetiň üsti bilen şu halkyň geçmiş taryhyny bilip bolýar diýip aýdyp geçdiňiz. Ynha, ilki bilen haýsy ýurda baranyňda şol ýurduň medeniýetiniň şu güne çenli geçmişiniň nähilek bolandygyny bir bilmek üçin ilki bilen şol ýurduň medeniýeti bilen tanyşýarlar. Ynha, biziň hem ýurdumyza daşary ýurtdan gelýän myhmanlarymyz ilki bilen biziň medeniýetimiz bilen tanyşyp, ýagny ilki bilen Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine barýarlar. Biziň şol ýerdäki bir milliliklerimiz bilen tanyş bolýarlar. Eýýäm bir geçmişden, ata-babalarymyzdan gelýän milliligimiziň şu güne çenli aýawly ýetendiklerini olar bir özlerinde täsir galdyrýarlar. Şeýle hem häzirki wagtda ýaňy siziň belek aýdyşyňyz ýaly ýedeniýet we sungat işgärlerimizi bir aýratyn tapawutlandyrmak maksady bilen bir ýurdumyzda döredijilikde tapawutlanan ýaş zehinli aýdymçylarymyzy tapawutlandyrmak maksady bilen ýagny ýaňlanýaryn. Şeýle hem Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy bilen Merkezi Geňeşiň şeýle hem Medeniýet ministrligi bilen bilelikde geçirilýän her ýylda Ýylyň parlak ýyldyzy atly Bäsleşik ýa bolmasa-da mekdep okuwçylaryň arasynda merjen däneleri, şeýle hem Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan hem birnäçe döredijilikli bäsleşikleriň geçirilmegi hem geljekde bir ýaş zehinli aýdymçylarymyzyň bir medeniýete bolan, şeýle hem sungata bolan höwesiniň has-da artdyrylmagyna uly itergi berýär. Elbetde, Mähri şu geçirilýän döredijilik bäsleşikleri özüniň gowy netijesini berýär. Ýaňy siziň özüňizem belläp geçdiňiz, Ýaňlan diýarym telebäsleşigi, Garaşsyzlygyň merjen däneleri bäsleşigi, şeýle hem ýaş aýdymçylaryň arasynda geçirilýän Ýylyň parlak ýyldyzy bäsleşikleri. şu täze-täze ýaş zehinleriň ýüze çykmagynda örän uly orun eýeleýär. Biziň medeniýetimize, sungatymyza täze ýaş zehinleriň aralaşyp, olaryň ukyp-başarnyklarynyň ýüze çykmagynda, şeýle-de özleriniň ukyp-başarnyklaryny halka ýetirmeklerinde-de şol bäsleşikler uly orun eýeleýär. Elbetde biziň türkmen halkymyz sungatsöýer halk. Welaýatlara, oba ýerlerine baranymyzda-da biz şu sungata höwesek ýaşlar bilen hemişe ýüzbe-ýüz bolýarys. Şolar ýaly sungata höwesek ýaşlaryň ýüze çykyp halkymyza ýetirilmeginde-de şol döredijilik bäsleşikleriniň aýratyn orny bar. Ýaňy Mähri siz belläp geçdiňiz şol milli gymmatlyklarymyzy aýawly saklamak bilen baglanyşykly öz pikirleriňizi beýan etdiňiz. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde biziň taryhy, medeni gymmatlyklarymyz saklanylýar. Şol Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi hemişe köp adamly, biziň öz ildeşlerimiz bilen birlikde şol muzeýe Dünýä döwletlerinden gelýän wekillerem, myhmanlaram, jahankeşdelerem şol muzeýe baryp, biziň geçmiş taryhymyz bilen, medeni gymmatlyklarymyz bilen tanyşmaga giň mümkinçilik alýarlar. Şol muzeýiň bölümlerinde taryhymyza, medeniýetimize degişli gymmatlyklar saklanylýar. Elbetde, dünýä döwletlerinden gelýän myhmanlaryň, wekilleriň, jahankeşdeleriň Ilki bilen şol muzeýe baryp görmekleriniň özem şol türkmen medeniýetine, türkmen halkynyň medeniýeti bilen, taryhy bilen şolaryň gyzyklanýanlygyny açyp görkezýär. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda-da biziň ruhy hazynamyz bolan, uly baýlygymyz bolan kitaplar saklanylýar. Elbetde, türkmen halky sungatsöýerligi bilen birlikde kitaphon halk hem hasaplanýar. Sebäbi biziň halkymyz hemişe kitaba durmuşynda örän uly orun beripdirler. Kitaplary biziň ata-babalarymyzam elmydama aýawly saklapdyrlar. Kitaplaryň mukaddesligini, şol kitaplarda adamyň ruhuny kämilleşdirmek, Durmuşda özüňi dogry alyp barmak, edep-ekramly alyp barmak bilen baglanyşykly gymmatly pikirleriň jemlenýänligine düşünipdirler. Şonuň üçin hem biziň ata-babalarymyzam kitaba öýüniň töründen orun beripdirler. Häzirki wagtda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe-de biziň ýurdumyzda kitaba örän uly sarpa goýulýar. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasam Hemişe okucyly kitaphana baraňyzda kitaphananyň işgärleri güler ýüz bilen garşylap şol özüň isleýän kitabyňy saňa dessin tapyp getirip berýärler. Munuň özem kitaphanada okucylara edilýän hyzmatyň örän ýokarylygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Kitaphananyň kitap goram diýseň baý. Şol kitaphana baranyňda şu islendik kitaby tapyp bolýar. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň kitaplarynyň bolmagy, şonuň ýaly-da biziň döwürdeş ýazyjy, şahyrlarymyzyň kitaplarynyňam bolmagy munuň özi şu kitaphananyň gorunyň baýlygyny ýene bir gezek subut edýär. Ýeri gelende belläp geçsek, şu Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň uly goldaw-hemaýatlary netijesinde, ýurdumyzda her ýyl Medeniýet hepdeligi geçirilýär. Şol geçirilýän Medeniýet hepdeliginde-de biz şu medeniýetimiziň, sungatymyzyň, edebiýatymyzyň häzirki wagtdaky gazanan üstünlikleri bilen giňden tanyş bolýarys. Çünki şol Medeniýet hepdeliginde biziň teatr artistlerimiz, şeýle-de aýdymçylarymyz, sazandalarymyz, şonuň ýaly-da biziň Ýazyjy şahyrlarymyz, kino ussatlarymyz medeniýet hepdeligine özleriniň sowgatlary bilen barýarlar. Şeýle-de şol medeniýet hepdeliginiň çäklerinde sergileriň ýaýbaňlandyrylmagy, munuň özi elbetde biziň halkymyzyň şu medeni taryhymyz bilen, amal-haşam sungatymyzyň ýeten derejeleri bilen ýakyndan tanyşmaga uly mümkinçiligi döredýär. Medeniýet, sungat, döredijilik işgärleri birek-birek bilen tejribe alşýarlar, birek-biregiň medeniýeti bilen, sungaty bilen, döredijiligi bilen ýakyndan tanyşmaga uly mümkinçilik tapýarlar. Şonuň ýaly-da ýörite ussatlyk sapaklarynyň geçirilmegi, munuň özi elbetde halklary ruhy taýdanam birek-birege ýakynlaşdyrýar. A Ýeri gelende belläp geçsek, häzirki döwürde biziň ýurdumyzda halypa-şägirtlik gatnaşyklaryna-da örän uly ähmiýet berilýär. Medeniýet ulgamynda halypa-şägirtlik gatnaşyklarynyň has-da ösdürilmegi, kämilleşdirilmegi, elbetde, biziň medeniýetimiziň, sungatymyzyň, edebiýatymyzyň döwrebap derejede ösdürilmegine, kämilleşdirilmegine, has-da kämil sungat, edebiýat eserleriniň döremeginde uly orun eýeleýär. Şu pursatda sahawatly, beýik işleri dünýä ýaýýan, türkmen medeniýetini, sungatyny, edebiýatyny gülledip ösdürýän, ýurdumyzyň halkara abraýyny has-da belende göterýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza

bagtyýar halkymyzy hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly otuz ýyllyk baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Köp sag boluň beren täsirli gürrüňleriňiz üçin! Biz hem sizi medeniýetimizi we sungatymyzy ösdürmekde alnyp barýan işleriňizde diňe rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýüregimizden arzuw edýäris. Mähriban ýerleşler, eziz watandaşlar! Biz bolsa ajaýyp döwürli Watan atly gepleşigimiziň dowam etýäs.
Sen medeniýet we syýahat žurnalynyň jogapkär kätibi Aýjan Saparowa. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyýyp yglan edilen şu ajaýyp ýylymyzyň her bir güni toýlara, baýramlara beslenýär. Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly otuz ýyly toýy toýlanjak şu ajaýyp ýylymyzda ençeme halkara çäreleriň, forumlaryň, sammitleriň ençemesi geçirildi. Ynha, şu ýyl hem döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesiniň gazananyna bir otuz ýyl dolýar. Otuz ýyl taryh üçin uly möhlet bolmasa-da, şol bir ýyllaryň içinde bir döwletimizde taryha, asyrlara barabar özgertmeler gazanyldy. Elbetde türkmen Bitaraplygy bir dünýä ýüzünde özüniň parahatsöýüjilikli, ynsanperwer, ylalaşdyryjylykly ýoly bilen tanalýar. Çünki ýurdumyz bir Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň bir alyp barýan döwlet syýasatynyň özeninde bir döwletiň bir bähbitlerini nazarlaýan parahatsöýüjilikli, ylalaşdyryjylykly hem-de ynsanperwer ýörelgeleri düzýär. Bu günki gün Türkmenistan döwletimiz dünýä ýüzünde özüniň ylalaşdyryjy merkez hökmünde tanalýar. Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistan, parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany atly ajaýyp şygrynda bir adamzadyň arzuwy abatlyga telwasdyr diýip jaýdar belleýşi ýaly, abadançylygyň bir ähli halklaryň baş maksadydygyny görmek bolýar. Elbetde, Dünýä özgerýär, emma bir halklar, umumadamzat ähmiýetli bir tagallalar öz ähmiýetini hiç wagt ýitirmeýär. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň özeninde parahatsöýüjilikli, ynsanperwer ýörelgeleri nazarlaýan bir syýasaty görmek bolýar. Ine, şu ýylyň dowamynda bir geçirilen halkara ähmiýetli ençeme maslahatlar, çäreler, forumlar, sammitleriň biziň ýurdumyzda geçirilmegi hem dünýä ýüzünde, bir parahatsöýüjilikli syýasaty bilen tanalýan döwletimiziň daşary syýasatynda gazanan bir ajaýyp üstünlikleri diýsek, ýalňyşmarys. Şu ýylyň dowamynda geçirilen bir Awaza milli syýahatçylyk zolagynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça üçünji maslahaty hem munuň aýdyň mysaly, ýagny bir dürli alys künjeklerde ýaşaýan, dürli dilde gürleýän, dürli medeniýeti, sungaty, däp-dessurlary bolan halklar Awaza milli syýahatçylyk zolagynda birleşdi, şol ýerde Bir birek-biregiň medeniýeti, sungaty, däp-dessurlary bilen tanşyldy. Munuň özeninde bolsa eýýäm sungatyň, medeniýetiň bir alys döwletler bilen, bir birek-birek bilen dostlukly gatnaşyklaryň pajarlamagyna ýene bir gezek ýol açdy. Medeniýet ulgamy hem Bitaraplyk ýyllarynda pajarlap ösdi. Ynha, Esasan hem halkara gatnaşyklarynda gazanylýan üstünlikler bir örän buýsandyryjy. Biziň ýurdumyzda bir dürli döwletleriň bir medeniýet günleriniň bellenilmegi ýa bolmasa Türkmenistanyň medeniýet günleriniň daşary ýurt döwletleriniň ençemesinde bir dabara bilen bellenilmegi eýýäm medeniýetimiziň bir halkara derejesinde galkynýandygynyň güwäsi bolup durýar. Ine, şu ýylyň özünde dünýäde parahatsöýüjilikli syýasaty bilen, Tanalýan Bitarap Watanymyzyň ösüşleri baky bolsun, parahatlyk baýdagymyz baky parlasyn! Halkymyzy eşretli durmuşda ýaşadýan, halkyna ajap zamany bagş eden Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, belent başlarynyň aman, il-ýurt bähbitli tutýan her bir tutumly işleriniň rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäs.

Şu günler ýurdumyň ähli künjeklerinde, şol sanda Mary welaýatynda hem hemişelik Bitaraplygyň otuz ýyllyk baýramçylygy mynasybetli dabaralara we maslahatlara giň gerim berilýär. Mary welaýatynyň Mary şäherinde ýerleşýän Mary myhmanhanasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Mary welaýat we Mary şäher komitetleriniň gurnamaklarynda hemişelik Bitarapligimiziň otuz ýyllyk baýramçylygy mynasybetli maslahat geçirildi. Ýaşasyn parahat durmuş atly bu maslahata Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, welaýat, şäher, etrap maslahatlarynyň agzalary, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Mary welaýat we Mary şäher komitetleriniň işgärleri we işjeň agzalary gatnaşdylar. Baýramçylyk mynasybetli geçirilen maslahatyň dowamynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli gutlaglar aýdylyp, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň hem-de Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan ynsanperwer daşary syýasatlary, ýurdumyzyň Bitaraplyk derejesi, halkara guramalary bilen ýola goýulýan hyzmatdaşlyklar, döwletimiziň halkara derejesindäki abraýy barada durlup geçildi. Şeýle-de hemişelik Bitaraplygymyzyň saýasynda ýurdumyzda gazanylýan ykdysady ösüşler we ýetilýän belent sepgitler barada buýsançly gürrüňler edildi. Şanly sene mynasybetli geçirilen maslahatyň dowamynda çykyş edenler ýurdumyzy ösüşiň täze belentliklerine tarap alyp barýan hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri

Mary şäher komitetiniň başlygy Hekimberdi Orazberdiýew hemmämiziň bilşimiz ýaly, şu günler Diýarymyzyň ähli ýerlerinde hemişelik oňyn Bitaraplygymyzyň otuz ýyllygy giň dabara bilen, uly şatlyk-şowhun bilen bellenip geçilýär. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň her güni biziň Watanymyz üçin şeýle abraýly, şowly, gowy ýyllaryň biri boldy. Türkmenistan Watanymyzyň halkara derejesindäki at-abraýy barha beýgeldi. Watanymyz ähli ýurtlar bilen diňe parahatçylyk söýüjilikli özara bähbitli gatnaşyklary ýola goýdy. Gahryman Arkadagymyzyň Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy atly kitabynyň kyrk dördünji sahypasynda Baýrahman türkmeniň şeýle sözlerini getirýär. agzybir we parahat ýaşamak sungaty bilen deňeşdireniňde ýeňiş gazanmak sungaty hiç zatdyr diýýär. Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň segsen ýyllygy, Türkmenistan Watanymyzyň Bitaraplygynyň otuz ýyllygy bellenilýän Halkara parahatçylyk ynanyşmak ýylynyň şu günlerinde ýurdumyzyň ähli ýerinde Halkara Bitaraplyk güni uly dereje bilen bellenip geçilýär. Ine, şu gün hem Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Mary welaýat, Mary şäher komitetleriniň bilelikde gurnamagynda Ýaşasyn parahat durmuş şygary bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Şu duşuşykda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Mary welaýat komitetiniň ýanyndaky, şeýle-de Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Mary şäher komitetiniň ýanyndaky wagyz-nesihat toparynyň agzalary, deputatlar, welaýat, şäher halk maslahatynyň agzalary gatnaşdylar. Çykyş edenler, ýurdumyz alyp barýan parahatçylyk söýüjilikli syýasat barada, halkymyzyň röwşen geljegine alyp barýan beýik tutumlar dogrusynda buýsançly gürrüň etdiler. Dogrudanam, biziň Watanymyzda ähli ýurtlar görelde boljak Ajaýyp, asuda, bagtyýar ýaşaýşy öňe sürýän ajaýyp syýasat alnyp barylýar. Ýurdumyzda alnyp barylýan syýasat netijesinde Türkmenistan Watanymyzyň teklibi boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda birnäçe Kararnamalar kabul edildi. Türkmenistan Watanymyz dünýäde ýeke-täk Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan üç gezek Bitaraplyk ykrar edilen Bitarap döwletdir biziň Watanymyz. Dünýä ýüzi bilen parahatçylyk söýüjilikli, ylalaşykly, özara bähbitli syýasaty alyp barýar. Halkymyzyň asudalygyny, bagtyýarlygyny ähli zatdan ileri tutýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň, Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, alyp barýan il-ýurt, umumadamzat bähbitli beýik işleri mundan beýlägem rowaç alsyn! Hemişelik Bitaraplygyň otuz ýyllygy, Halkara Bitaraplyk güni bilen Gahryman Arkadagymyzy, Arkadagly Gahryman Serdarymyzy, tutuş türkmen halkymyzy tüýs ýürekden gutlaýan! Baýramyňyz gutly bolsun, adamlar!

partiýasynyň Mary şäher komitetiniň wagyz-nesihat toparynyň agzasy, Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi Maral Gulowa. Hemmämize mälim bolşy ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň döwletli ýoluny mynasyp dowam edýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda eziz Diýarymyzda durmuşa geçirilýän beýik işler halkymyzyň bähbidine gönükdirilýär, şeýle hem ösüşiň berk binýadyny emele getirýär. Şeýle belent maksatly özgertmeleriň her biri halkymyzy, her bir ynsany buýsandyrýar. Garaşsyzlyk bilen galkynan, bitaraplyk bilen beýgelen mähriban halkymyz bu günki gün asuda, eşretli, bagtyýar durmuşda eşretli zamananyň hözirini görüp ýaşaýar. Bilşimiz ýaly, ýurdumyzyň şanly geçmişi, şöhratly şu güni, nurana geljegi bilen baglanyşyklykda her bir ýyly mynasyp şygar bilen atlandyrmaklyk indi asylly däbe öwrüldi. Mynasyp şygar bilen atlandyrylan bu ýylymyz hem Mähriban halkymyzy, aýratyn hem bagtyýar ýaşlarymyzy täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy. Şeýle hem hemişelik Bitaraplygymyzyň hukuk ýagdaýynyň ähmiýetini ýokarlandyryp, halkara giňişligindäki abraýyny has-da artdyrdy. Bu ýylymyzyň diňe bir biziň ýurdumyzda däl, eýsem, bütin dünýä üçin hem şeýle atlandyrylmagy, munuň özi Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň millet hem döwlet, adamzat hem dünýä baradaky pikir-garaýyşlarynyň, dünýäniň belent münberlerinden edýän çykyşlarynyň, ýazan kitaplarynyň içinden parahatçylyk we ynanyşmak taglymatynyň er-şargaç bolup geçýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Bitaraplyk biziň asuda, eşretli, bagtyýar durmuşymyzyň girewidir, ösüş-özgerişlerimiziň kepilidir. Çünki Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly adamzadyň beýik geljegi parahatçylygyň üpjün edilmegi bilen bina bolýar. Bu şanly ýylymyzyň taryhy wakalary halkymyzyň agzybirligini, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň belent maksatlarynyň rowaçlanýandygyny, beýik işleriň durmuşa geçirilýändigini görkezýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Parahatçylygyň we dostlugyň mekany, parahatçylyk söýüjilik taglymatyny bütin dünýäde ösdürýän ýurt hökmünde bu günki gün Türkmenistan döwletimiz belent abraýdan peýdalanýar. Hakykatdan hem, parahatçylygyň bar ýerinde, Buýsançly aýdym-sazlar, şygyrlar döreýär. Asudalyk bar ýerinde toýlarymyz, toýlara ulaşýar. Şeýle toýly günlerimizde, hemişelik Bitaraplygymyzyň otuz ýyllyk şanly toýunyň toýlanýan günlerinde şu pursatda Gahryman Arkadagymyzy, Arkadagly Gahryman Serdarymyzy, mähriban halkymyzy şanly Bitaraplygymyzyň otuz ýyllyk toýy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Biz şeýle asuda, eşretli, bagtyýar durmuşda, asuda asmanyň astynda, parahat Zeminiň üstünde, Baky bagtyýarlygyň goýnunda ýaşadýan Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun! Il-ýurt, umumadamzat bähbitli alyp barýan beýik işleri rowana ýollarda rowaçlyklara beslensin!
Rowandaşlar, eziz watandaşlar biz gepleşigimize nik sahypasyndan dowam etýäs. Meniň häzirki söhbetdeşim Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Türkmenistanyň Gahrymany Myratberdi Sopyýew adyndaky Oba hojalyk paýdarlary jemgyýetiniň Limonariýa hojalygynyň ýygymçysy Gülüstan Garlyýewa bilen gepleşigimizi dowam etýäs. Gülüstan, sitrus agajy bolan limon. Limonyň bir ähmiýeti örän uly. Häzirki wagtda limonyň ösdürip ýetişdirişi alnyp barylýan işler hakynda bir gürrüň berseňiz. Limon agajynyň ähmiýeti uludyr. Esasan hem gyş pasylynda adamlarda dümew keselleriniň döremegi mümkin. Şol dümew keselleriniň öňüni almagynda hem limonyň ähmiýeti uludyr. Esasan hem limon agajy eýýäm sentýabr aýlary başlandygy ýetişip ugraýar. Ilki başda limony biz saralama görnüşinde Ýygyp başlaýarys. Ýaňy saralyp uran limonlary ýygyp ugraýarys. Soňra bolsa birinji we ikinji, üçünji tapgyr görnüşinde ýygylyp başlanýar. Soňra bolsa dördünji tapgyra geçdigi eýýäm limon agajynyň limonlarynyň hasylynyň ýetişdigi hasap edilýär we ol tapgyrda limon tutuşlygyna ýygylýandyr. Esasan hem limon agajymyzyň ösdürilmeginde köp dökünleriň berilmegi ähmiýeti uly. Mart aýynyň başlarynda eýýäm limon agaçlaryna dem bermeli. Şonuň üçin hem eýýäm sentýabr aýlarynda limon ýygylyp başlandygy, ýanwar aýlarynyň ahyrlaryna çenli limon hasyly ýygnalyp gutarylýar. Şol ýygnalyp bolandan soňra bolsa limonlarymyza uly ähmiýet berip başlaýarys. Ýagny agaçlara seretmegimiz hökman zerur gerekdir. Näçe limon agajygyna seretdigimiz saýyn ol limonlaryny bol hasyllygyny artdylýandyr. Eýýäm ýanwar aýlygy başlandygy oňa ders dökünleriniň berilip ugralylýar. Soňra fosfor, kaliý dökünleri hem berilýär. Fewral aýlarynda bolsa Eýýäm oňa täzeden suw berlip guralylýar. Esasan hem limon agaçlarymyzyň hasylynyň bol bolmagy üçin bolsa oňa çyrtym işleriniň geçirilmegi hökmany zerur derejede gerekdir. Çyrtym işleri bolsa ýylyň dowamynda iki gezek alnyp barylýar. Birinji çyrtym işleri eýýäm iýul aýlarynyň ahyrlarynda başlap, awgust aýlarynyň başlaryna çenli gutarylmagy zerurdyr. Soňra bolsa ikinji tapgyr çürtüm işleri bolsa eýýäm ýanwar aýlarynyň başlaryndan başlap, fewral aýynyň başlaryna çenli gutarylmagy zerurdyr. Limon agajy, esasan hem biziň limonariýamyzda sekiz müň düýpden gowrak limon agaçlary ösdürilip ýetişdirilýär. Şol sekiz müň düýbüň her birine gowy seredýäris. Näçe limon agajyna seretdigiň saýynam, şonça bol hasyllygyny artdyrýanlygy sebäplidir. Esasan hem, içiniň derejesi bolsa ýigrimi iki derejeden köp bolmaly däldir. Eger-de ondan köp boldugy saýyn, eýýäm limon agajy gereginden öňürti güllemegi başlaýar. Şol güllemezligi üçin bolsa şol ýigrimi ýigrimi iki derejeden geçmeli däldir. Esasan hem limon agaçlaryny ýetişdirmegimiz üçin bolsa oňa hökmany derejede ýylylyk gerekdir. Şonuň üçin hem ilki sentýabr aýlarynda şol limon agaçlaryny ýylylyk saklamak üçin polietilin paketleriň üsti bilen ýapýarys. Soňra bolsa eýýäm onuň Mart aýlarynda howanyň has hem gyzyp ugrap başlaýar. Şol sebäpden hem limona has hem gyzgynlyk gerek däldir. Şol sebäpli bolsa eýýäm mart aýlarynda ahyrlaryna bolsa üstündäki polotilin paketleri aýrylyp ugralylýar. Limonyň her birini bolsa gowy saklanyp durulmagy üçin bolsa ony hökmany derejede çöpjagazy bilen ýygylmaly. Eger-de şonuň çöpjagazy bolmasa eýýäm ol Çalt zaýalanyp ugraýar. Gülüstan diýmek onda limony köp möhletleýin saklamak üçin, ýagny limon agajymyzdan kesip aýramyzda eýýäm şul limonyň çöpüni uzyn edip almaly bolýar. Şeýle däl? Hawa.
Eger-de şu limonyň çöpüniň gysga ýa-da has hem uzyn bolmagy hökmany däldir. Şunuň ýaly görnüşde bolsa ýeterlik hasaplanylýar, çünki has uzyn bolsa hem beýleki limonlara şikes ýetirmegi mümkin. Şol sebäpli hem şunuň ýaly görnüşde edilse has amatly hasaplanylýar. Esasan hem biz şu sebäpli hem limonlarymyzy çöpjagazy bilen ýygýarys we şu çöpjagazy bilen ýygylan limonlary biz öz Türkmenistan ýurdumyzyň bäş welaýatyna hem ugradýarys. Munuň bilen biz has hem buýsanýarys, çünki biz her bir Öz welaýatymyzyň bazarlarynda hem öz limonlarymyzyň bolmagy bizi örän begendiriji, buýsandyryjy bolup durýar. Öz zähmetimiziň miwesini görýäris. Gülüstan indi çyrpym işlerini geçireňizde, şol agajyň nirräniň çyrpym işleri geçirýäňiz? Ynha Mähri, esasan hem limon agaçlaryny biz iýulda, awgust aýlarynda çyrtylýarys we ikinji çyrtymy bolsa ýanwar, Aýlarynda başlanýar we fewral aýlarynda gutarýar. Şahany görýän bolsaňyz, eýýäm şu taýda bolsa kyrk-elli santimetr aralykda ýer goýmaly. Şu taýyndan bolsa çyrtmaly. Çyrtylanda-da edil dogry usulda däl-de, eýsem, gyýtagrak görnüşinde çyrtmaly. Şu şahany gyýtak çekenimiziň sebäbi eýýäm şo Çyrtym şahanyň alnan ýerinde şo taýda gülleme şahasy çykýar. Şol ýerde-de hem limon gülläp ugraýar. Näçe çyrtym işleri geçirilse, limon üçin şonça gowy. Sebäbi onuň şo taýda güllemek usuly başlanýar. Esasan gülleýän döwürlerinde bolsa ol iki görnüşde gülleýändir. Ýagny hem ak, hem gyzylymtyl görnüşde bolýar. Bize has peýdaly şu onuň gyzylymtyl görnüşde bolýany. Ak görnüşdäki has ähmiýetli däldir. Şo sebäpli hem biz esasan gyzylymtyl görnüşli güllerimize has köp üns berýändiris. Ýyladyşhanamyzda limonlaryň iki görnüşi ösdürilip ýetişdirilýär. Ýagny Maýo sorty hem-de Mandarin görnüşi ösdürilip ýetişdirilýär. Şul Maýer sorty bolup durýar-a limonyň. Hawa şu Maýer sortuna degişli. Bu bolsa mandarine çatylan görnüşine degişli bolup durýar. Bularyň hersi öz aýratynlygy boýunça tagamy boýunça-da tapawutlanýar. Mandarine çatylan görnüşi ol azyrak süýjümtil bolýar. Beýleki maýa sorty bolsa has hem turşy tagamly bolýar. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip beren hormatly Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, il bähbitli, ýurt ähmiýetli, Jantutumly işler elmydama rowaç almagyny tiz ýüregimden arzuw edýän. Köp sag boluň, Gülüstan! Dogrudanam häzirki wagtda biziň ýurdumyzda bir ýyladyşhanalaryň, şitilhanalaryň gerimi barha giňelýär. Şol ajaýyp ýyladyşhanalarda-da ýaş hünärmenlerimiz zähmet çekýärler. Biz hem size halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynda ähli alyp barýan işleriňize diňe rowaçlyklara beslenmegiňi tüýs ýüregimizden arzuw etýäris. Sag boluň! Mähribaýndaşlar, eziz watandaşlar! Ynha, ajaýyp döwürli Watan atly gepleşigimiz şulardan ybarat. Biz bolsa gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Şu pursatdan peýdalanyp, bizi asuda asmanyň astynda, parahat zeminiň üstünde, bolelin durmuşda ýaşadýan Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, başlarynyň dik,

Hormatly ildeşler! Türkmen gaz döwlet konserniniň Türkmen gaz üpjünçilik birleşigi Sizi tebigy gaz bilen bagly döräp biläýjek dürli heläkçiliklerden goramaklyk üçin şulary ýatladýar, Ýaşaýyş, edara jaýlarynda, gaz bilen işleýän enjamlaryň oturdylan otagynyň penjiresinde otagyň howasyny çalyşmak üçin açylýan gözi bolmaly. Gazy ýakmak üçin öňürti otly çöpi ýakyp, ony gaz ýanýan ojagyna eltmeli. Diňe şondan soň özüne gerek nurbaty açmaly. Muny tersine ýerine ýetirmek howpludyr. Niýetlenmedik maksatlar üçin ýa-da öýüň içini gyzdyrmak ýaly ýagdaýlarda gaz enjamlaryny ulanmak gadagan edilýär. Düzgün bozulsa, adamyň saglygyna we janyna howp salýar. Gazyň syzmaklygyny diňe Sawyn köpürjigi bilen anyklamak bolar. Merkezi ýyladyş ulgamly köp gatly ýaşaýyş jaýlarynda gaz bilen ýyladylýan enjamlardan peýdalanmak düýbünden gadagan edilýär. Gazyň ysy duýlandan gazlaşdyrylmadyk ýerden gaz hojalyk gullugyna telefon arkaly nol dört belgä habar beriň. Gaz enjamy ulanylandan soň, gaz geçirijiniň nurbatyny hökman ýapmaly. Otagyň içinde gazyň ysy duýulanda, gazyň syzmasyny ýüze çykarmak üçin açyk otdan peýdalanmak gadagan edilýär. Açyk ot bilen barlanylsa, partlama ýa-da ýangyn emele gelip bilýär. Gaz enjamlary gurnalan otaglarda ýatmak, dynç almak gadagan edilýär. Ýanan gazyň galyndysy siziň zäherlenmegiňize sebäp bolup biler. Gaz enjamlaryň bejeriş-abatlaýyş işlerini özbaşdak geçirmek gadagandyr. Eger-de talap bozulsa, betbagtçylyga getirip bilýändigini ýatdan çykarmaly däldir. Gaz enjamlaryny iş ýagdaýynda gözegçiliksiz galdyrmak we gaz enjamynyň ojagynyň üstüne suwuklygyň dökülmegine ýol bermek gadagan edilýär. Suwuklyk dökülende, gaz ojagynda ýanýan od öçüp, gazyň otaga ýaýramagy howply ýagdaýlary döretmegi mümkin. Mähriban watandaşlar! Döwletimiziň gymmatly baýlygy bolan mawy ýangyjy tygşytly we howpsuz ulanalyň!
Gahryman Arkadagymyzyň bize peşgeş beren Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikler atly ylmy-ensiklopediki kitaplarynda giňişleýin ylmy taýdan beýan edilýän, güneşli türkmen topragymyzda bitýän dermanlyk ösümliklerinden taýýarlanan melhem çaýlary maşgala lukmanlaryňyz bilen maslahatlaşyp, günüň dowamynda kabul ediň.

Ýylyň ähli pasyllarynda döräp biläýjek möwsümleýin ýiti respirator keselleriň öňüni almak üçin sagdyn durmuş ýörelgelerini alyp baryp, arassaçylyk tertip-düzgünini berk berjaý etmeli. Möwsümleýin ýiti respirator keselleriň öňüni almak üçin peýdaly maslahatlar. Bedeniň kesele garşy göreş ukybynyň ýokary bolmaklygyny gazanmak. üçin bedenterbiýe we sport bilen meşgullanyp, sagdyn iýmitlenmeli. Ir säher bilen we agşam ara arassa howada ýarym sagat pyýada ýöremeli. Öz hem-de öz perzentleriňiziň burnunyň nemli bardasyna oksolin melhemini çalmagy endik edinmeli. Pasyllara görä geýinmeli we witamin C, Askorbin turşusyna baý önümleri kabul etmeli. Miwe şirelerini, bally we limonly gök çaýy, itburun demlemesini, kelem, käşir we beýleki bakja önümleri kabul etmeli. Iş ýeriňizde we öýleriňizde otaglaryň howasynyň tämiz bolmagyny gazanmaly. Onuň üçin penjiräni wagtal-wagtal açyp, Otagy ýelejiredip durmaly, ýöne şemalyň ugrunda özüňiziň ýa-da çagalaryňyzyň durmagyna ýol bermeli däl. Howanyň üýtgemegi bilen möwsümleýin keselleriň öňüni almak maksady bilen, milli tagamlarymyz bolan gyzyl burç goşulan un aşy kabul etmeli. Gyzyl burçuň düzümindäki fitonsidler, peýdaly maddalar adamyň bedeniniň kesele garşy göreş ukybyny ýokarlandyrmaga ýardam berýär. Ýöne hökman Maşgala lukman bilen maslahatlaşmaly. Keseliň ilkinji alamatlary ýüze çykan ýagdaýynda hökman maşgala lukmana ýüz tutmaly. Asgyrylanda, üsgürilende edýalyk bilen agzy we burny ýapmaly. Elleri elmydama arassa ýagdaýda saklamaly we ýygy-ýygydan sabyn bilen ýuwmaly. Derman serişdelerini özbaşdak lukman bilen maslahatlaşman, Kabul etmeli däl. Esasan hem bu antibakterial serişdelerine has degişli. Sebäbi antibakterial serişdeleri wiruslara däl-de bakteriýalara garşy ukyply. Olary özbaşdak ulanmaklyk birnäçe gaýryüzülmelere getirip biler we bedeniň kesele garşy durnuklylygyny peselder. Bedeniň kesele garşy durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin, Gahryman Arkadagymyzyň bize peşgeş beren Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ylmy-ensiklopediki kitabynda beýan edilýän itburun, çopantelpek, buýan köki, zirk, alyç, mekgejöwen gulpagy, narpyz, limon ýaly dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan melhem çaýlary içmegi endik edinmeli. Möwsümleýin keselleriň öňüni alyş sanjymlary saglyk öýlerinde, Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezinde ýola goýlan. Mähriban adamlar, eziz ildeşler, eger-de sizde möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keseliň alamatlary ýüze çyksa, dessine maşgala lukmanlaryna ýüz tutuň. Özbaşdak derman serişdelerini kabul etmäň. Diňe maşgala lukman tarapyndan bellenen derman serişdelerini dogry we doly kabul ediň.

Salowmaleýkim eziz watandaşlar! Biz siziň her biriňize jan saglygyny, maşgala agzybirligini, halkara parahatçylyk ynanyşmak ýylynda alyp barýan işleriňiziň hemişe rowaçlyklara beslenmegini arzuwlap, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň Aşgabat şäher komitetiniň Altyn asyr teleýaýlymy bilen bilelikde taýýarlamagynda hemişelik Bitaraplygymyzyň bir otuz ýyllygy mynasybetli bir Tegelek stoluň başyndaky söhbetdeşligimizi ýazga geçirmegi makul bildik. Ine, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda